Del collègi Clemença Isòr, del collègi del Chalet e del, e del Tarme.
Ne pòt i aver de Balma, mas pas aquest an. A mai que. Es plan dins la classa perque dempuèi tot pichons èm amb nòstre amics de l'annada d'abans e continuam aquesta annada tapau perque sèm totes occitanistes e.

Es eus e el que ara aben lo lacausida entre tres EDS en primièra e pas pus que dus de las tres en terminala per aver nòstra nòta finala.
Noscos en primièra l'emplec del temps es fach del tronc comun, doncas ambe l'espòrt, las lengas, l'istòria-geografia, lo francés, las opcions, senha, e de l'ensenhament scientific. L'ensenhament scientific es un ora per setmana d'SVT e de fisica-chimia, e aprèp avèm quatre oras per cadasc d'EE. Dongos los EDE, per los que son pas pro-occitanistes o que coneisson pas res a las règlas gramaticalas, un, un mot qui comença per una S en francés, en occitan pas sovent i botam una E davant. Dongos, ensenhament de specialité deven, deven ensenhament de especialitat. Dongos, eh, après ben terminalo, L'emplec del temps es fach del tronc comu, tanben ont aquí i a pas mai lo francés mas i a la filosofia, e aquí los EBE deben passon de 4 ora a 6 ora per setmanas. Doncas los EBE son la mai granda partida de vòstres emplecs del temps e son causits per vosautres e pas per vòstres parents. N'i a tres a causir e cal en daissar una a la dintrada en terminala. Hi a per exemple la HLP, qu'es un mescladís de filosofia e de literatura, o HGSP, ont es que mescla las nocions de geopoliticas e sciéncias politicas. E placèu le de occitan ambe lo professor lo mai colorat de Sant Sarni, Monsieur Mercadier. E per acabar podèm far de mescladís ambe los EDE, un pauc basic coma Sòfia, una amiga a nos de LOV2, que faguèt matematicas, SVT e fisicoquimia, O fa coma Elora, que e faguèt a la revèrs quicòm un pauc mai estranh, ambe de DNSI, HLP e occitan.
Coma lo diguèt Clara, al licèu podèm causir, en mai de nòstres EDE e de las matièras del tronc comu, d'opcions facultativas que coton plan segur pel bac. Ne podètz causir una primièra en primièra e una segonda en terminala e a condicion que faga partida de las tres upçus especialos de terminalo, matematicos complementarios, matematicos expèrtos e dreit e enjòc del monde contemporanèu. En defòra d'aquestos upçus que son comunos a totes los licèus, nòstre meravilhós licèu de Sant Sarni prepausa tanben las upçus latí, grèc, polonés, rus, occità e tanben las upçus teatres, arts plasticos, Dança e musica. Sant Sarni es particulièrament conegut per sas opços artisticas que ne fa quitament per la dança e la musica d'oraris amenatjats.
Se naissi dins l'Hôtel du Barri, bastit en 1776, Lo serviç d'administracion es classat al monument istoric. Vos vau presentar l'EDS Art. Dins aquel EDS sèn mai liures perque podèm pus imaginar e fasèm de projèctes personals que devèn explicar dins un casèrn, un casèrn de trabalh ont botam tanben de vocabulari e de recèrcas sus l'istòria de l'art.
Pensi que podèm pas far de matematicas sens la fisica perque son fòrça complementari e en fisica podèm pas far los calculs sens aver fat de matematicas abans. Çò qu'aimi lo mai ieu es las experiéncias en fisica que miro.
Ieu vau vos presentar l'especialitat HLP. que vòl dire Umanitat, Literatura e Filosofia. Aquela especialitat es un pauc diferenta de las autras, pr'aquò qu'avèm dos oras de literatura puèi dos oras de filosofia, ont en primièra avèm un circuit qu'es la paraula, que tratam d'un punt de vist de la literatura puèi de la filosofia. Vos vau parlar de l'EDS SVT repartit en duas categorias, ben avèm los trabalhs pratiques que fasèm pendent duas oras e aprèp avèm lo curs de las duas oras que nos demòra per explicar çò qu'avèm fach. E doncas, coma material que utilizam tanben, ben, los microscòpes electroniques que utilizam des de dempuèi la segonda e de logicials sus los ordinadors per far de comparazons de quicòm coma aquò. Ieu ai causit a l'especialitat SES que vòl dire Sciença Economica e Sociala. Per lo programa es un pauc la meteissa causa qu'en segunda, mas es un pauc mai aprigondit qu'en segunda. Per lo trabalh es aisit perque trabalham ambe Tèxt o vidèos e pei avèm de questions ont respondèm amb los documents qu'avèm vist. La matèria es pas fòrça complicada mas i a un vocabulari qu'es especific.